Moies a Wespen. Gudden Owend bei Dikrich TV, oder besser gesot gudde Mëtteg. Ech stinn elo hei um Start vun der 56. Dikricher Kavalkad. Mir stinn hei um Won vum ESD-Veräin, déi dat Ganzt méiglech maachen, déi dat ganzt Joer d'Kavalkad organiséieren. An dat hei, dat ass wierklech e richtegen Trésor mat Séissegkeeten iwwerall, déi elo hei wäerte verdeelt ginn. Also d'Stëmmung hei déi klëmmt an et gëtt sou lues spannend. Mir feieren d'Fuesent, Fuesent, mir feieren d'Fuesent, Fuesent, mir feieren d'Fuesent, Fuesent. Jo, Dir hutt wierklech haart geschafft dat ganzt Joer. Wéi fillt ee sech dann elo, kuerz ier et lass geet? D'Stëmmung hei, déi brennt richteg, hm? Also ech soe lo kuerz enker, iwwert de Cortège gaang, do wou d'Ween do stinn. An wat ech dëst Joer un Ween gesinn, dat ass phenomenal. D'Jongen, d'Meedercher, ob al oder jonk, egal, si hu wonnerbar un de Ween geschafft. Also ech mengen, mir kréien e ganz, ganz schéinen Ëmzuch. An d'Wieder war elo net esou terribel annoncéiert, et hält sech awer an et sinn och vill Leit scho komm. Also d'Wieder, et war elo eng ganz kleng Schauer komm, de Moie war donnerdréchen an ech denken, Si soungen op eiser Säit do uewen an et wäert eng dréche Kavalkad, eng flott Kavalkad ginn. Déi loosst Iech egal wéi vun e bësse Reen net offalen. Nee, soulaang keng al Frae vum Himmel fale geet et.
An eiser sauer Stad, mir DJs ëmmer bäi, keng Hutt an der Kopp, danzen, feieren, laachen ass eisen Job. Da, Dir gesitt, de Cortège huet ugefaangen, d'Stëmmung ass gutt ronderëm mech, iwwerall gutt Laun. Besonnesch d'Elteren, déi konnten déi Kéier awer esou richteg profitéieren, well den ESD-Veräin hat hinnen e wonnerbare Family Place ageriicht.
Verschidde Family Places speziell fir Leit mat Kanner waren zwar schonn déi Jore virdru ginn, déi Kéier awer gouf eng ganz grouss Plaz virum Wirtgens Schlass ageriicht, mat Animatioun fir Kanner an natierlech eppes z'iessen an ze drénken.

Sorry. We came with some friends who are from here. Ah. Over there? Yeah. It's great. Happy to have this family place. Wonderful.
Yes.
Ma mir si lo grad ukomm, fir ehrlech ze sinn, an mir hunn mol eppes z'iesse geholl. Hei gëtt et äh, zimmlech alles, Dessert, Gedrénks an och e kleng Bichchen. An elo gi mer mol den Tour maachen a bësse kucken, wat esou hei leeft. Mee et ass wierklech Family-Vibe hei. Besonnesch beléift dobäi de klenge Molatelier, wou ee kann de richtege Fuesend-Look verpasst kréien. Un éischter Linn awer kënnen hei d'Eltere mat hire Kanner ganz a Rou de Cortège suivéieren, ouni mussen Angscht ze hunn, dass hir Kleng mat Leit mat ze vill Alkohol am Blutt a Kontakt geroden. An d'Elteren, déi mussen an engems och op Alkohol verzichten, Dëse Safe Place wäert sech och an Zukunft nach seng Plaz um Parcours vun der Kavalkad behalen.
Virun e puer Wochen gouf et hei zu Dikrech eng wuel méi kleng, awer net manner wichteg Feier, d'Ovatioun fir déi nei Politiker an an. Vun Dikrech en Event vum Syndicat d'Initiative.
Et ass schonn eppes Erhiewendes, esou eng Ovatioun, d'Éierung vun den neien Dikrecher Politiker, wou an engems och déi Merci gesot kréien, déi elo net méi mat dobäi sinn. Traditionell geet et dobäi fir d'éischt mol mat virop der Musek am Cortège vun der Gemeng bis bei d'Aalséeër Rei. wou déi eigentlech Feier da stattfënnt an do kréien si all da vum President vum Syndicat d'Initiative Merci gesot fir hiren Asaz. D'Traditioun vun der Ovatioun hei zu Dikrech ass am Fong, datt mir Gemengepolitiker an den och Deputéierten éieren. Dat ass fir sech fir eis ee ganz, ganz grousse Stolz, datt mir Dikrecher Leit an der Chamber hunn an eben fir d'Politiker. Ech mengen, déi mussen awer och viru jidderengem geéiert ginn an datt jiddereen se och kennt. Mir hunn eng ganz enk Bezéiung mat der Gemeng. Dat heescht, an et ass jo och, denken ech, net un der Gemeng, sech selwer dann nach ze éieren. Dofir si mir als Syndicat awer och do, duerch déi gutt Zesummenaarbecht, datt mir hinnen dat och wëllen offréieren. Et ass ganz interessant, dat eng Kéier matgemaach elo ze hunn, well wousst een am Ufank net genau, wéi dat géing oflafen. Mee et ass awer ganz interessant. Dat ze gesinn, déi geéiert ze ginn, dass awer vill, dee sech geéiert, wann ee geéiert gëtt natierlech, dass ee frou déi Aufgab hin kritt ze hunn. An jo, elo geet d'Aarbecht nach weider. Geéiert ginn un éischter Linn natierlech déi, déi eng nei Funktioun kruten. Esou kann een dann och e puer Mol mat vun der Partie sinn. De Schäffe José Lopes zum Beispill gouf schonn emol 2018 als neie Conseiller geéiert, elo dann als neie Schäffen. Fir hien ass dës Zeremonie Méi wéi nëmmen eng perséinlech Éier. Ech fannen, dat ass eng immens wichteg Traditioun. Dat ass eng Traditioun, mat där mer d'demokratescht Liewen hei zu Dikrech an och iwwerhaapt op anere Plazen u sech déi Éier, mat där Éier würdegen, déi se verdéngt. Ech halen dat fir eng flott Traditioun. Mir maachen dat zu Dikrech vläicht anescht wéi op anere Plazen, mee ech sinn op alle Fall ganz frou, datt mer et gemaat hunn an ech si ganz houfreg drop, datt ech den Owend konnt als Schäffen ovationéiert ginn. An da geet et bei dëser Feier jo och drëm, dass d'Leit aus de Veräiner an Administratiounen an Dikrech hir nei Politiker a Politikerinne kenneléieren an ëmgedréint, fir géigesäiteg de Bols ze fillen, wou de Schong dréckt a wat dogéint ka gemaach ginn. Wow, ech mengen, d'Ovatioun vun deenen neie Gemengepappen ass eng wichteg Saach fir d'Veräiner alleguer. Et ass wichteg, datt mer alleguer zesummeschaffen, d'Gemeng mat éis, mir mat de Gemengen. Duerfir ass et dann och wichteg fir esou een Owend wéi dat heien, wou dann e bëssen offiziell, mee dann awer och e bësse matenee gefeiert gëtt, fir do présent ze sënn an eisen Acte de présence ze maachen, fir ze weisen, datt mer do sënn. Et ass natierlech ëmmer flott, Traditiounen oprecht ze erhalen, well et si vill Saachen, déi an eiser haiteger Zäit ewechfalen. An dann ass et flott, esou Traditiounen bäizebehalen. An ech mengen, dat ass een Dag, wou wou déi Gewielte wierklech eng Kéier am Vierdergrond stinn an et ass een Dag, deen hinne gewidmet ass. Déi Leit maache vill Aarbecht, si investéiere vill, si maachen dat ganz vill och am Benevole an ech fannen et dofir flott, dass déi Leit och emol eng Kéier am Vierdergrond stinn, een Dag hinne gewidmet ass. Dofir fannen ech schonn, dass dat eng flott Traditioun ass, déi esou soll weider bestoen. A wann ee sech sollt wonneren, dass den Deputéierte Claude Haagen net bei dëser Feier dobäi war, Hie war zu deem Ament als Vertrieder vun der Chamber bei der Observatioun vun de Walen am Kasakstan am Asaz.
Voilà, mir sinn e bëssen weider gezunn am Cortège. Ech stinn elo hei op der Klooster, eng vun den zwou Plazen, wou während der Kavalkad ëmmer esou richteg eng lass ass. Dat ass eng ganz spannend Geschicht, fir sech hei ëmmer duerch d'Leit gewull ze kréien, awer och nach eppes vum Cortège z'erblécksen.

Wee kennt si wuel net? D'Schrëftstellerin Monique Feltgen, déi mat hire Kommissar Becker-Krimien eng grouss Fan-Gemeinschaft hannert sech versammelt huet. An déi waren zum Deel och um Rendez-vous, wéi den 19 Januar zu Dikrech am Kulturhaus hiert néngt neit Buch Schatten über Dikkirch virgestallt gouf. Eng Story, bei där och d'Geschicht vum Iesel um Kierchtuerm eng Roll spillt, deen zanter 2013 den Hunn vu virdrun ersetzt. Bei hire Recherchë fir d'Buch war d'Monique Feltgen direkt vun deem Event gepaakt. An do hunn ech geduecht, Majo, dat gëtt wierklech e flotte Krimi. An do hat ech och eng Geschicht, wéi gesot, vu vir bis hannen direkt. Ech hu geduecht, ech soen elo kuerz, deen Hunn gëtt erofgeholl, den Iesel ass drop, do gëtt een ermort, voilà, an dat ass dann dowéinst. Do ass dann an deem Humm uewen, an do ass do eng, eng Bull nach, do ass dann e Geheimnis dran vläicht, ech soen dir, Mann, ech hat iergend esou eng Geschicht. Awer ech kann iech nëmme soen, d'Buch huet sech dono ganz, ganz aneschters entwéckelt, an t'ass am Fong geholl um Lieser elo erauszefannen, wou den Zesummenhang herno ass, ne, den Humm an den Iesel, mat dem Schluss ebe vun der Geschicht, mam Mord, mat alles, an dir wäert iech wonneren, well ech mengen net, dass der iech dat. geduecht hätt. An dach fänkt de Roman Schatten über Diekirch direkt mat der Ieselsgeschicht un. Fir bäi an der Rei vun de Protestler d'Nicole Rizzo, dem Chef vum Service Technique seng Ex-Fra. Fir iech e Virgeschmaach ze ginn, hei e klengen Extrait aus der Liesung. Die Polizei hatte bereits vor dem Gebäude Posten bezogen.

dass sein Mitarbeiter sie verlassen hatte, er hätte es keinen einzigen Tag mit Nicole Rizzo ausgehalten. Wie wuel do an der Gemengenadministratioun engem Verbriechen zum Affer fällt, a wat déi ganz Geschicht wierklech mam Iesel a mam Hunn ze dinn huet, dat mussen d'Lieser lo selwer erausfannen. Eent ass awer sécher, d'Autorin weess vu wat si schreift, huet si dach als jonk Fra zu Dikrech gewunnt, war awer och als Kand ee Jor am Internat Notre-Dame de Lourdes ënnerbuecht, Een Erliefnis war dobäi besonnesch hänke bliwwen. Ech hunn e puer Souveniren dorunner an een deelen ech elo mat iech. Ech sinn eng Kéier iwwer d'Mauer gaangen, erwëscht ginn, Retenue. Ech hu missen de Weekend do bleiwen. Ech hunn de Buedem geschruppt, uewen op an dobaussen hunn ech dono misste Blieder oprafen an all Kéiers, wann ech e Koup Blieder zesummen hat, da koum ee Wandstouss. Et war eng Sisyphusaarbecht, mee et ass mer am Kapp bliwwen. Mee egal, et war ee schéint Joer an ech war traureg, dass ech dunn hu missten op Wolz dono an de Lycée goen, well meng Mamm dunn geplënnert ass op Wolz. Awer an der Monique Feltgen hire Bicher ass alles frai erfonnt, och wa si zougëtt, dach awer Gesiichter am Kapp ze hunn, wa si schreift. Et ass esou, vir an de Bicher steet jo ëmmer, All Persounen an dësem Buch an d'Geschehnisser sinn erfonnt. An do halen ech och drop, natierlech, duerfir steet et dran. Wat a mengem Kapp ass, dat bleift a mengem Kapp. Natierlech stellen ech mer bei verschiddene Saache Leit vir. Mäin Tom Becker, deen hunn ech zwar erfonnt virun ville Joren, awer et gëtt ee Mënsch, an e weess et net, Dee gesinn ech. A wann ech da vum Tom Becker Charakterziich mol sichen oder Gesten oder esou, dann denken ech un déi Persoun. An jo, a menge Bicher, do si Leit, do sinn ech, ne? Mee jiddwereen däerf sech dat virstelle wéi e wëll. A wéi gesot, et ass alles fräi erfonnt. Also mol kucken, weem seng Allüren an dësem Buch erëmzeerkenne sinn. Schatten über Dikkirch versprécht op alle Fall richteg interessant ze ginn. Eppes sief scho gesot, an de Monique Feltgen-Krimien gëtt et wuel Spannung, awer et fléisst kee Blutt, ass also och eppes fir zaart Plänzercher.
D'Stëmmung fir d'Kavalkad 2024 ass richteg gutt, iwwerall ass eng Lass, d'Leit sinn happy, d'Wieder hält sech, alles an der Rei. A genee esou, wann och e bësse méi gedämpten Stëmmung, war et beim Eurocross vum Celtic. Sikrich, mir ware fir Iech bei der Editioun 2024 dobäi. Säit iwwer 50 Mol gouf den Eurocross zu Dikrech schonn ewell ausgedroen. Parallel dozou gouf et och ëmmer schonn e Cross populaire fir Leit, déi net lizenséiert sinn. Deen heescht ewell Eurotrail a leeft vun elo un och net nëmmen iwwer 13, mee och nach iwwer 19 Kilometer. Einfach ass dësen egal wéi net. Et ass schonn ustrengend, et geet relativ vill de Bierg op an ëm dës Zäit gëtt och vill am Bësch geschafft. Dat heescht et ass e Bulli, et ass e richtegen, e richtegen Trailer. Mee et ass awer elo net, beim Trailer ass et ebe flott, well do et net esou genau op d'Zäite geet wéi bei enger Stroossecourse, wou genau gekuckt gëtt, bei 10 Kilometer sinn ech esou vill gelaf a bei 15 esou. Dat heescht, kann eigentlech jiddweree lafen, mee et ass awer schonn ustrengend. Ustrengend sinn och d'Preparativen fir den Organisateur, de Celtic Dikrech. Mussen dach hei nieft den üblechen Organisatiounstâchen och Autorisatiounen am Virfeld ugefrot ginn, well d'Streck och iwwer d'Nopeschgemenge leeft. Déi, déi matmaache freeën sech duerfir awer ëmsou méi op dës flott Streck. Also ich komme aus äh, Ettelbrück, also ich wohne nicht weit äh, und äh, ja, es ist schon äh, sechsten Mal, ich laufe hier. Es ist äh, sehr schön, besonders äh, im Februar sieht nicht so viele also Veranstaltungen, sehr, sehr schön. Ech kommen äh, vu Kapellen an äh, si beim Triespeed am Club an äh, ja genau dofir ma mir hei als Gruppe och mat bei 13 km Euro Trail an äh, ja voilà. Schré mech op eng flott Kurs mat bëssen äh, Robberof. Hoffentlech net zevill Bulli. Jo absolut, et geet hei iwwer d'Bëscher hei zu Dikrech erop an der Nordstad bis Richtung, bal Richtung Schieren an erëm hei zeréck an da komme mer erëm hei un. Et ass immens flott jo. D'Stëmmung ronderëm d'Sportshal an der Rue Mäerten ass dann och richteg geléist. All Mënsch happy, dass et endlech wäert lassgoen.
Do ass eigentlech Cross, äh, richteg Crosswieder, ähm, well äh, wann du Cross einfach op engem dréchnen Dinge lafen ass net so interessant. An dat awer trotzdem gut. Äh, D'Gemeng huet do ganz gut geschafft, äh, dass man net zevill Bulli hunn, dass d'Leit net do hannen äh, am Bulli ënner ginn, haaptsächlech wo do geschafft ginn ass, sou dass eng ideal Crossdinge Konditioune sinn.
Knapp sinn déi éischt ënnerwee, ass och schonn den éischte Start fir den Eurocross. Et ass dëst eng vu siwe Courssen, déi iwwer d'Saison lafen. Déi lescht virum Championnat, deen dëst Joer am Mäerz wäert zu Ettelbréck ofgehale ginn. Deemno ass den Eurocross och e bëssen den Opwiermprogramm fir de Championnat. Eng Streck op alle Fall wesentlech méi kuerz wéi déi vum Eurotrail. Et sollt dann och net laang daueren, bis d'Gewënner vun der éischter Course scho feststinn. Op Plaz Nummer 1 Sarah Piech, wat déi 4,2 Kilometer biergop duerch de Bësch net fir d'éischt gelaf ass an mierkt, dass hatt vu Cross zu Cross ëmmer besser gëtt. Bon ech si ganz frou hei gewonnen ze hunn, et war eng net net esou eng einfach Course wéinst dem Bierg, mee jo ech sinn awer ganz frou. An dir gesitt hei bei deene Klengsten, hei gëtt ëm all Meter gekämpft, ënnert dem Bou ass réischt Schluss, esou laang musst der duerhalen. Besonnesch spannend beim Eurocross sinn nieft den Haaptcourssen d'Departe vun deene ganz Klengen iwwer 500 Meter. Si sollen hei de Feeling an d'Loscht um Lafe kréien, eng Course, déi ëmmer grousse Succès huet. Bei den Dammen iwwerdeems gesäit et zimmlech roueg aus um Depart. Eng vu 6 Leeferinnen ass d'Liz Weiler vun Diddeleng, déi no enger Babypaus zur Zäit nees probéiert, mat den ale Leeschtungen unzeknäppen. D'Cross-Saison ass hir léifsten Zäit am Jor, fir e gudden Opbau fir de Summer ze kréien. Hei zu Dikrech leeft si en plus richteg gär. Ganz gutt, ech sinn och hei scho Champion ginn an ass wierklech ee vu menge Liblingscrossen, well et wierklech am Bësch. Gutt erop geet a schwéier Cross ass an dat lännesch Cross. Hutt der en Zil wou der wëllt hin? Jo ech probéieren eben op de Podium ze kommen.
Fir déi éischte Plaz sollt et net duer goen, awer d'Liz Weiler huet um Enn Eng excellent zweet Plaz erausgeschloen, Zil deemno erreecht. Ech hunn haut d'Impressioun, Dir hutt wierklech och alles ginn hei.
Jo.
Dat heescht, et war Iech wichteg och wierklech erëm an der Course ze sinn? Jo, dat ass mer ganz wichteg. Ech fannen ëmmer, et soll een awer säi Liewe weidermaachen, fir virdoen och mat Kand. Hei kann een alles ënnert en Hutt kréien.
Da sti mëttlerweil och d'Gewënner vum Eurotrail iwwer 13 Kilometer fest, un éischter Plaz de Flavio Coimbra vum CSN Clierf. Mir haten vill Montéeën, op verschiddene Plaze war vill Bulli, dofir war et haart, mee ech hu mäi Bescht ginn, ech hunn alles ginn an ech hat och gutt trainéiert, dofir ass et awer gaangen. Op der drëtter Plaz iwwerdeems eng Fra, déi nach net lizenséiert ass, awer staark driwwer nodenkt. D'Nathalie Velicchina huet schonn iwwer 10 Mol beim Dikrecher Eurotrail matgemaach. Et ass dëst hir absolut Liblingsstreck. It was in the beginning it was hard and in the middle was nice and it's nice view by the seven kilometer is everything is around is so beautiful and The last between eleven and twelve it's hard again because you need to turn turn and then the twelve and the thirteen is just down you can speed yeah I I I I could speed up it was really nice super cool.
Einfach ass se wuel net den Eurotrail, awer och fir Leit ouni Training ze maachen. Fir bäi zum Beispill e Coureur, deen eréischt virun e puer Wochen iwwerhaapt mam Training ugefaangen huet. Ustrengend, wann een net trainéiert, dann ass dat jo eng sauer Saach, mee De Bob war eng ordentlich Lokomotiv, do hu mer zesummen zesummen e bësse Gas ginn a quasi zesummen ukomm. Jo, war flott, flott Parcours, flott Konditiounen am Bulli, frou datt ech komm sinn. Als wéivillte sidd der da gelant? Keng Ahnung, fënneft? Ech weess, ech hu keng Ahnung, ech weess net wéivilten ech gi sinn, keng Ahnung, véier, fënnef, sechs, iert wéi sou eppes. oder em déi 10, voilà. Ass jo awer net schlecht fir net vill Training. Ech sinn déck zefridden.
Do ginn ech duerch, dann gëtt et Béier an dann ass et e gudde Sonndeg gewiescht.
An dat ass en um Enn och. Den Eurocross an Eurotrail, e Fest bei deem sech Gläichgesënnter zesummefannen an eng gutt Zäit hunn. Erfolleg een! oder hir.
Vun dësem Joer un do presentéiere mer iech op Dikrich TV jo och all Kéiers eng auslännesch Communautéit hei vun Dikrech. Leit vu wäit hier, déi de Wee heihinner fonnt hunn, hei eng nei Heemecht hunn. An haut do wollte mer iech eng Capverdienne.
D'Anna Martins, 43 Joer, ass déi nei Cheffin vum Maison Musica zu Dikrech. D'Mamm vun zwee Kanner huet kapverdianesch Wuerzelen, ass awer am Portugal op d'Welt komm an elo wunnt si scho bal 15 Joer hei am Land. Well si sech vum Papp vun hirem Meedche getrennt huet, wollt si deemools einfach.

Là j'ai pris le travail de ménage je sais merci quand même j'ai bien travaillé jusqu'à 2023 dans le ménage. Nieft hirer Haushaltsaarbecht huet si vun Ufank un och ëmmer Wueren a Portugal a spéiderhin och a Brasilien opkaaft, déi si hei zu Lëtzebuerg weiderverkaf huet. Och wéi si zwee Joer no hirer Arrivée zu Lëtzebuerg op Ettelbréck geplënnert ass, an hir Kanner an hir Elteren nokomme gelooss hunn. Wéi d'Anna 2018 an de Chômage komm ass, do wollt si awer e richtegt Geschäft opmaachen. Allerdéngs krut si ofgeroden, dat wier ze komplizéiert. Domat wollt déi experimentéierfreedeg Fra sech net zefridde ginn. J'ai cherché sur internet, j'ai parti aux chambres de commerce, ils ont tout spliqué, ils ont donné un papier à remplir, j'ai fait, euh. Tout ce qu'ils ont dit, après une semaine j'ai reçu l'autorisation de commerce à la maison. J'ai fait la fête. Pour moi c'est une grande fête. Haut lo ass d'Anna Martins etabléiert Geschäftsfra mat engem afro-brasilianesche Buttek zu Ettelbréck, sou wéi mat engem Event-Lokal zu Dikrech. Hei lo gesi mir si bei de Preparative fir eng Gebuertsdagsparty an hirem Lokal.

C'était bien. Eng richteg Success Story also vun enger jonker Fra, déi sech einfach getraut huet eppes aus hirem Liewen ze maachen. An hirem Lokal zu Dikrech organiséiert si Musekseventer, e Brunch mat kapverdianesche Menuen, sou wéi engem Zumba Cours. Dobäi komme speziell Eventer fir Kanner, och geplangt ass schonn e Kizomba Cours. D'Lokal kann een doriwwer eraus och lounen. D'Anna Martins bereit et net aus hirer Heemecht fortgezunn ze sinn. J'ai pleuré déjà ici beaucoup au Luxembourg beaucoup mais aujourd'hui je suis fre fière de moi.
Dobäi fillt si sech gutt an dickreg opgeholl an hofft hei an Zukunft mat Leit vun alle Kulturen zesummenzeschaffen. De Maison Music Arts soll net nëmmen e Lokal, fir Kapverdianer sinn.
Zréck dann op der Cavalcade 2024 zu Dikrech, e Fest mat enger ganz laanger Traditioun. Schonn den 28 Februar 1870 ass deen éischte Cortège duerch d'Stad Dikrech gezunn. An eiser Rubrik Eng Minutt zeréckgekuckt weise mir iech nach eemol déi wichtegst Eckpunkte vun dësem groussaartege Fest.
Eng alleréischte Kéier gouf d'Cavalcade 1870 lancéiert. Bis 2024 gouf dës am Ganzen eng 56 Mol ofgehalen. Fir den 150. Anniversaire viru véier Joer gouf an engem Buch an an enger Expo nach emol déi ganz Geschicht vun der Dikrecher Fuesent ervirgehuewen. Nieft de prächtege Kavalkaden, déi fréier ëmmer ënnert engem Thema gelaf sinn, goufen et och eng Partie déck besichte Baler. No 1954 awer war mol e Véierelsjoerhonnert Schluss mat der Kavalkad. Just de legendären Hippeksbal huet et an där Zäit fäerdeg bruecht, datt déi Dikrecher Fuesent weiderhi bekannt blouf. Neien Driff krut d'Kavalkad eréischt, nodeem an de siwwenzeger Joren den ESD-Veräin gegrënnt gouf. Zanter 1979 ass d'Kavalkad deemno feste Bestanddeel vum gesellschaftleche Liewen an Dikrech. Just 1991 an 2021 gouf dës zanterhier ofgesot, eemol wéinst dem Golfkrich an eemol wéinst der Pandemie. 2022 gouf dowéinst och exzeptionell am Mee gefeiert. Zanter deem Datum erlieft déi Dikrecher Kavalkad en neie Boom mat engem Rekord vu 35.000 Visiteuren am Jor 2023.

An och déi Kéier ass déi al Kierch nees komplett gefëllt. Sécher och well et net vill esou Festivalen an der Emgéigend gëtt, virun allem awer well d'Qualitéit europäesch Renommée genéisst. Ciela-Sängerinnen, déi schaffe schonn zanter 2005 zesummen. Mierkt een och am Fong déi jorelaang Erfarung déi si hunn, dat mierkt een an hire Stëmmen, dat ass soudéiert, dat ass, dat geet net iergendwéi tounlech auserneen, dat ass, Just dass am Fong 110 Prozent, dat ass dat, wat se wierklech ausmécht. Siela, dat ass e skandinavescht Wuert fir d'Séil, Själa, dat ass d'Séil. An voilà, dat ass am Fong d'Séil, hire Kierper, dat ass alles eng Expressioun, dat kënnt iwwert d'Stëmm eraus.

Fir e Lidd duerften si Glieser ersetzen, fir de Rescht awer gouf hei a cappella a senger héchster Stuf duergestallt. Dobäi war de Programm e ganz variéierte vu sphäresche Kläng bis bei méi perkussiv Elementer.

Le travail à tous les niveaux de, de, de, de recherche des pièces, de composition, de intonation, de, de travail acharné, c'est, c'est, c'est très, très haut niveau. An déi nordesch, déi nordesch Musik ass esou schéin, déi héiert ee guer net esou oft. Déi hu ganz, ganz, ganz schéi Vollekslidder an dou wéi déi arrangéiert waren, dat war einfach exceptionnel, et war nëmmen en eenzege Genoss. C'était vraiment angélique.

Von der Gruppe sagt, es ist was für die Seele.
Natierlech kënnen déi Concerten och esou eng staark Wierkung hunn, well de Kader an der Heller Kierch wierklech ideal fir Stëmmgesang ass. Net fir näischt komme vill Gruppen ëmmer erëm op Dikrech, och Syalla war net fir d'éischt hei an huet aus där Ursaach souguer schonn d'Prouf verlängert gehat. Dass, wat ech ëmmer och dem Dikreger Schäfferot soen an jiddwerengem, mat deem ech schwätzen iwwert des Kierch, dat ass e Bijou, et ass en akustesche Bijou, deen Dikrech hei huet, och e Patrimoinesbijou, dat muss een och soen. An et ass einfach, e Concert hei ze organiséieren, ass net eng, et ass eng Pflicht, kommt mir nennen dat elo emol esou. Déi Dikrecher Gemeng wäert dëse Festival dann och an Zukunft ëmmer nees gär ënnerstëtzen, och well et eng gemeinschaftlech Nordstadmanifestatioun ass. dass exemplarisch och d'Zesummenaarbecht mam CAPE an am Kontext vun der Nordstad ass dat extrem wichtig, dass mer d'Kultur zesummen, d'Kultur héich halen an esou Evenementer wéi déi hei mat enger extremer Qualitéit, dass mer déi deelen zu Ettelbréck am CAPE an och hei zu Dikrech an der Aler Kierch, déi e manifest an en E wonnerbare Kader ass fir esou eng Musek, fir Gesangsmusek, wéi mir se den Owend hei héieren. Wie weess, vläicht gëtt et jo dann deemnächst eng Kéier e richtegen Nordstad A Cappella Festival, deen an alle Gemenge wäert ausgedroe ginn an deen deemno nach méi grouss wäert sinn. De Syla-Sängerinnen, déi sech och um Patt nom Concert zefridde gewisen hunn, dierft dat

geet hirem Enn entgéint an och dës Editioun huet drun gewisen, dass Dikrech ouni Kavalkad einfach net méi denkbar ass. Et war eng super Kavalkad, och trotz dem Wee, de klenge Schaueren déi komm sënn. Also wann ee kuckt, d'Leit waren zefridden, awer virun allem déi Ween déi dëst Jar derbäi waren, do war ee méi flott wéi deen aner. Also si hunn sech alleguerten esou vill Méi ginn, et ass phenomenal. Ende gutt, alles gutt, mir kënnen Iech deemno schonn elo Rendez-vous fir d'Kavalkad 2025 ginn.
Voilà, dat war et dann vun der Kavalkad 2024 hei zu Dikrech, déi och déi Kéier nees fantastesch war. Ech hoffen, mir konnten d'Stëmmung eriwwer bréngen bei Iech an d'Stuff. Hei war et op alle Fall wierklech gelongen. An domat loossen ech Iech nach zum Schluss mam Agenda, well och no der Kavalkad bleift Dikrech natierlech net stoen. Bis am Mäerz nees. Ëmmer nei Pättchen. Hä? Dës Auerzäit? Sécher, dat awer Poulry. No der Kavalkad Ass virun der Kavalkad. De 25 Februar owes invitéieren d'Amis de l'Orgue op e Concert mam Organist Gilles Leyers an der Dekanatskierch. Ufank vum Concert ass um 6, d'Entrée ass gratis, et ass eng Quête virgesinn. Den 8 Mäerz ass internationale Fraendag. Fir déi Geleeënheet gëtt an der Croix-Rouge hirem Homehaus an der Avenue de la Gare eng Journée de bien-être ofgehalen an Zesummenaarbecht mat der Commission du Vivre ensemble interculturel an der Commission de l'égalité ass fir de Fraendag vu 7 Auer owes un och eng Soirée am Internat Jos Schmit geplangt. Den 9 Mäerz dann geet am Kulturhaus d'Expo 2 a 4 Beeneger op, wou déi 4 ganz ënnerschiddlech Kënschtler, Astrid Breuer, Christophe Poissonnier, Jeannine Maillet, an Armand Weber op eng zum Deel ganz humoristesch Manéier hir Renconteren am Beräich vun der Déieren a Mënschewelt zum Beschte ginn, dat souwuel a Biller wéi och a Skulpturen. Kuerz virum Fréijoersufank gëtt et dann och rëm Zäit fir d'Botzaktioun vum lokale Fëscherclub. De 16 des Drëtten um 9 Auer moies ass de Rendez-vous mat den Amis de la Pêche op der Abenteuerspillplaz am Gemengepark, fir vun do aus zesumme laanscht d'Sauer ze marschéieren an den Dreck an der Landschaft opzerafen. Fir Merci ze soen, gëtt et herno e Patt, dee vun der Gemeng offréiert ass. Den Dag drop dann gëtt et sou richteg sportlech, wann de Celtic säin zwanzegsten Nordstad-Semi lancéiert. Gelaf gëtt iwwer 5, 10 oder 21 Kilometer, jee nodeem wéi een a Form ass, an dat op de gewinnte Parcoursen. Um hallwer 10 ass de Rendez-vous um Stadion zu Dikrech. Depart ass du um 11 Auer. D'Préinscriptiounen lafen bis den.